Helo! Unwaith eto, mi fydda i, Doctor Mobius, yn eich tywys o amgylch yr anhygoel, yr anfarwol, Mega. Yr wythnos hon, mi fydd Aled Caled a Bi Bach yn sôn am y gemau diweddara, cyfle unwaith eto i ymweld â'r Megadol, Mwy o wybodaeth yna Megafail a chyfle i chi ennill copi o'r gêm Sketchyn i'r Mega Drive yng nghystadleuaeth Bil a Dil. Cofiwch ffonio daw rhif ar ddiwedd y rhaglen. Lli banta ni ar y rhaglen gafodd ei chreu i wasanaethu'r byd cyfrifiadurol. Y cwch dwi'n meddwl. Ww, briffordd electronig. Hei Aled, sut mae pethau? Aha, wel aha! Iawn diolch. O'n i'n nghanol gwneud ymarferiadau. Mae'n rhaid cadw'n heini yn y busnes yma. Aha, wel aha! Aha, wel aha, ac efo cyhyrau fel 'na 'sneb yn dadlau. Pa gêms gen ti i ni wythnos yma ta? Wel, Cyn i ni ddechrau, mae 'na lythyr 'di cyrraedd Aled Caled, llythyr sy'n gwneud Aled Caled yn grac, llythyr fan hyn yn honni bod Aled Caled wedi bod yn crio yn ei ffeit dwetha a bod Mam wedi gorfod dod i nôl fi. Celwydd! Tydi Aled Caled byth yn crio, oedd rhywbeth yn fy llygid i. 'Na gyd. Ta waeth am hynny, yr wythnos hon, aha, wel aha, Lamborghini Challenge, gêm rasio ar gyfer yr SNES. Yn y gêm hon, rasio Lamborghini De'r Gamp a'r wobr, arian, pching, pching! Gallwch chi ddefnyddio'ch arian i fetio ar bob ras, neu i brynu offer ar gyfer eich car. Bydd angen radar i'w weld os di'r heddlu yn cuddio rownd y gornel, a super brakes i arafu nawr mewn da bryd. Hei, sneb eisiau talu dirwy. yn enwedig Aled Caled. Un nodwedd diddorol i'r gêm yw fod hi'n amhosib clasio. Fedrwch chi yrru drwy pylons, dim problem. Hefyd, unwaith ym mhob ras, fedrwch chi ddefnyddio eich turbo boost. Psiw! Ond, byddwch yn ofalus. Gall gymryd cornel tra'n teithio 300 milltir yr awr fod yn broblem. Mae'r dewis rhwng manual neu automatic gears yn syniad diddorol, ond tip Aled Caled, rhoswch dwr automatic. Cofiwch hefyd wylio'r ceir eraill, gall un noc eich hala o gynta i bedwerydd cyn i chi fedru dweud, Aled Caled, ti yw'r gorau! Aha, wel aha. Dyw'r gêm yma ddim yn ffôl, ond mae yna gemau gwell ar y farchnad. Lamborghini Challenge? Saith allan o ddeg! Aha! Wel aha!
Diolch Aled. I grynhoi felly, dyma'r manylion. Lamborghini Challenge ar gael ar yr SNES ac yn costio tua hanner can punt. Gêm rasio'n reit syml, efo'r cyfle i chi fetio ar y canlyniad. Ond ma' 'na gemau rasio llawer gwell o gwmpas. Ma'r graffeg yn anhygoel o dda, a'r sŵn yn grêt, ond peryg y byddwch wedi diflasio'r hwn ar ôl tua Ffabis. Barn Meg ar Lamborghini Challenge, saith allan o ddeg.
Hei, Mowbes di mynd, ond tip anhygol i chi gyd ar gyfer NBA Jam ar yr SNES. Dewiswch yr opsiwn Passwords, wedyn rhowch y llythyren A, wedyn y llythyren R, wedyn dewiswch K, ond peidiwch gwthio dim byd eto. Rhowch eich bysedd ar L a R sydd ar top eich pedal. Yna, gan ddal L ac R, gwasgwch Start ag X. A drychwch! Mae Bill Clinton, Arlywydd America, nawr yn aelod o gynghrair NBA. A mae'r hen Bill yn dipyn o chwaraewr. Hei Bill, Boom shakalak! Aha! Wel aha!
Pe bawn i gofyn i chi enwi un cymeriad o fyd y gemau cyfrifiadurol, bydde llawer iawn ohonoch chi yn enwi hwn, Sonic the Hedgehog. O'r holl gemau sy'n bodoli, a'r miloedd o gymeriadau a greawyd, hwn yw un o'r mwyaf poblogaidd. Daeth Sonic yr Hedgehog o stabl Sega bum mlynedd yn ôl, am fod Sega yn awyddus i greu cymeriad newydd a hoffus i werthu ei gemau. ac i gystadlu â llwyddiant anhygoel Mario gan Nintendo. Er nad oedd gan Sonic ddim gêm arcade yn gefndir iddo, ac er na chafwyd y ffanffer arferol wrth ei ryddhau, yn sythben cafwyd ymateb anhygoel iddo. Roedd yn rhaid i Sonic guro'r gelyn, Doctor Robotnik, oedd wedi herwgipio holl ffrindiau Sonic a'u troi'n fwystfilod, ond drwy fwrw'r bwystfilod hyn, fe ryddhawyd a newid yn ôl yn adar bach, yn wiwerod, a'r llygad fel o'n nhw gynt. Roedd reolau Sonic yn reit syml, ond mi roedd i'r gêm steil gwahanol. Medrai Sonic redeg drwy dirwedd oedd yn newid drwy'r amser, yn cyferbynnu â'r blociau diflas oedd mewn gemau platfform eraill. I'r rhan fwyaf ohonom, diwrnod digon cyffredin oedd y chweched y rhugain o Dachwedd 1992. Ond i bawb oedd yn bechgyn ar Mega Drive, hwn oedd Sonic Tuesday, sef diwrnod ryddhau Sonic 2. Gwerthwyd miloedd o gopïau o'r gêm. Yn wir, mewn rhai siopau yn Llundain, aeth pob copi o fewn dwy awr. Gwelwyd cymeriad newydd yn Sonic 2, Tails. Llwynog bach efo dau gynffon oedd yn cynorthwyo Sonic wrth iddo geisio trechu Doctor Robotnik. Rhoddwyd mwy o bŵer i Sonic, medrau fynd yn supersonic trwy gyflymu yn yr unfen. Roedd hi'n gêm enfawr i gymaru efo Sonic 1. Erbyn hyn, Sonic oedd arwr Sega, a phawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld Sonic 3. Doth ar y farchnad ychydig fisoedd yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o Chwefror 1994, ar y Sonic Thirds Day. Y nod unwaith eto oedd achub yr anifeiliaid dinewed oddi wrth Doctor Robotnik, ond y tro hwn roedd hi'n bosib chwarae Tails hefyd, mewn gêm enfawr. Mi roedd pob zôn chwe gwaith yn fwy na zôn Sonic un a dau, a'r graffeg a'r effeithiau yn drawiadol. Datblygiad newydd a defnyddiol yn Sonic tri oedd y gallu i safio eich safle ar ôl pob zôn, fel bod modd ail-gychwyn yn yr un man. Be fydd nesa i Sonic? Mi fydd gêm rasio'n cynnwys Sonic a Tails allan cyn hir. Ond beth bynnag am y dyfodol, Sonic yw draenog enwoca'r sgrin fach. Mi fydd y Mega Fail yn ôl yr wythnos nesa efo ffeil arall llawn gwybodeth. Unwaith eto, mae'r trydan yn llithro drwy'r llawr ac mae'n bryd i ni ymweld â'n harbenigwr ola. Dwi'n meddwl 'na i weld bee bach. melyn O ia, haia Bi bach, yy sut unrhyw gemau newydd 'da ti wthnos 'ma?
O! O! Ie, wel, o na, brain scramble, mae gêm yr wythnos hon wedi hala fi'n dwlel. Pop yn Twynfi ar gyfer yr SNES. Chi yw Twynfi, prif ofalwr Ynys Dongwri. Yn anffodus, mae penedd yr ynys, Doc Dyma Doc, wedi troi'n wallgo, ac yn defnyddio gweddill ei fyddin i geisio meddiannu'r ynys. Felly, eich tasg chi a ffrind, os chi eisiau, yw i ail-feddiannu'r ynys, ac i ffwrdd â ni drwy'r graffeg mwyaf lliwgar erioed ar yr SNES. Mae yna gymaint yn mynd ymlaen. Mae'n anodd weithiau gwybod be di be, pwy di pwy, pam di pam, fal di ral a fal di ro. O, chi'n gweld? Mae'r gêm yma wedi hala fi'n hollol, hollol wirion. Wrth i chi fynd yn eich blaenau, gallwch chi gasglu power-ups sy'n rhoi pwerau anhygoel i chi, gan sicrhau y byddwch yn achub yr ynys. Mae'r gêm yn weddol hawdd i'w chwarae yn llifo'n brydferth a'r lliwio'n asio'n brydferth yn ei chwisgo i fyd ffantasi. Er fod y gêm yn reit hawdd, mae e gymaint o hwyl i'w chwarae, byddwch chi'n mynd nôl at y gêm yma tro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro. Ar ddiwedd bob lefel, mae yna fadi cas! Aa! Trechwch hwn, ac mi fyddwch yn cyrraedd y lefel nesaf! Lot o sbort gwallgofrwydd pur pop yn twin fi! Wyth allan o ddeg. Dyrydyrydyryddy!
Diolch, Bee Bach. I grynhoi felly, pop yn Twinbee ar gael i'r SNES ac yn costio tua hanner can punt. Gêm saethu o'r safon ucha', efo graffeg ardderchog, sŵn anhygoel, ac elfennau o hiwmor rif godi gwên i wyneb a mwy o difrifol ohonoch chi. Ar y lefelau hawdd fe allwch chi orffen y gêm mewn wythnos, felly ewch am y lefelau anodd i'ch difyrru am fisoedd. Barn Mega, wyth allan o ddeg.
Unwaith eto mae drysau'r Megadome ar agor ar gyfer y Sialens Fawr. Yr wythnos yma yn y fynedfa ddu mae Manon Wyn Jones o Ysgol Syr Hugh Owen. Mae Manon yn ddeuddeg mlwydd oed ac yn berchen ar SNES. Ei hoff gêm yw Super Mario All Stars! Yn y fynedfa wen mae Rhian Blythe hefyd o Ysgol Sir Hugh Owen. Mae Rhian yn ddeuddeg mlwydd oed ac yn chwarae ar yr SNES. Ei hoff gêm yw Super Mario World! Cymerwch eich safleoedd o flaen y sgrin! Croeso i chi'ch dwy, a'ch sialens yr wythnos hon yw Super Mario Kart sydd ar gael i'r SNES. Pob lwc i chi! I gyd sylwebu am i arbenigwr rasio Mega, Aled Colled!
Aha! Wel aha! Manon, ti sydd yn chwarae rhan y Koopa Troopa ar y sgrin top, Rhian, ti yw'r Toadstool ar y sgrin gwylod, sbotiau coch ar dy ben. Fel dych chi wedi gweld, dyn ni ar uh, cwrs uh, Star Cup neu uh, Cooper Beach ac uh, fel, fel mae'r ddau nhw yn teithio dros y ran dar, darnau gwyrdd, dwi'n siŵr iawn beth i'r ran gwyrdd, falle to gwymon neu falle rhyw fath o blanhigyn neis. Ie, yeah, wel ie, yeah, ond wrth gwrs, rydych chi'n bwyta gwymon. Yn union. Yeah.
Ond gwylio mwy... mas am y dŵr y ddwy onoch chi, achos wrth gwrs mae'r dŵr sydd yn las ole yn ddiogel, mae'r dŵr sydd yn las tywyll yn beryglus. Diolch yn fawr iawn, ie. Yeah. Beth sy'n digwydd wrth iddyn nhw ddreifio dros y market cwestiwn? Mae yna modd iddyn nhw bigo fyny arfer sydd ddim yn ei stopio'r llall rhag ennill y ras. Fel gwelwn ni nawr, mae Manon ar y top y chwarae rhan Cooper Trooper a'r fi'n bigo fyny, wel, dyn ni'n gwybod to. Mae ma newid wrth Mae newid, ie. Yeah.
A mae hi yn dewis banana. Oh, oh. Mae hi'n gollwng banana, yw e'n mynd i hitio. Na, mae methu Toadstool ar y gwir o fyna. Da iawn ti fyna, Rhianna, methu y banana. Ac yn, ydyn ni'n cario man, mae, ma, wrth gwrs Manon yn ar flaen, ar frig uh, y ras ar y foment, a mae'n mynd i bigo fyny, beth beth wneud i bigo fyny, gallu ni'n gweld wir, dweud gwir, o mae'n pigo fyny, o banana, banana arall, eto, mwy o bananas, mwy o bananas, dyn ni'n mynd yn hollol bananas fan hyn, yn hynna'n mobius, achos dyma'r lap ola, ar y foment mae Manon ar y top, yn y blaen, ar y gweilod, mae Rhian, sydd ddim ar y blaen, a dwi wedi gwneud mae'n ail. O na, mae hi'n y gwthio mynd i'r cynta. O na, mae'r linell terfyn yn dod i fyny. Pwy sy'n mynd i ennill? Agos iawn! Llong y ferchad a Manon, ti yw pencampwr y megadw. Aha, wel aha.
Mi fyddwn ni'n ymweld â'r Megadome yr wythnos nesaf, a chofiwch, os da chi, y gwylwyr, am gystadlu, sgwennwch neu ffoniwch. Llongyfarchiadau ti Aled Evans o Gaerfyrddin, mi wnes di a miloedd eraill sylwi mai celwydd oedd y camera cywirol. Does dim ffasiwn byth yn bodoli. Mi fydd copi o FIFA Soccer ar y ffordd i ti. Ond nawr, mae'n bryd i ni ymweld â'r ddau ddyheryn, Bill a Jill! Cofiwch, y dasg i chi yw penderfynu a yw'r ddyfais yn bodoli yn tŷ celwydd yw'r holl beth. Helo, fi 'di Del. Na, fi 'di Del. O ia, fi 'di Bel. Helo! Ac yr wythnos hon, mae gynnon ni beiriant CD neu twtddisg. Twtddisg.
Anhygoel dros ben. Edrychwch! Ar y foment, mae'r peiriant yn dehongli pa fath o gerddoriaeth dwi'n hoffi. Yn ôl y peiriant, hoff gân Del yw Defaid Wiliam Morgan.

Hmm. Mae'r cwestiwn yn ddigon syml. A yw'r CD clyfar yn bodoli, neu celwydd yw'r holl beth? Ellwch chi ffonio efo'ch atebion ar unrhyw ffôn sydd ar agor nawr ac am awr ar ôl y rhaglen. Y rhif wrth gwrs yw, dim 845 un dim, un dim, dim 845 un dim, un dim. A'r wobr? Gêm. Kitchen ar y Mega Drive. Ffoniwch nawr! Cofiwch ffonio hefyd os dych chi eisiau cystadlu yn y Megadome, adolygu gêm neu ofyn am gyngor a tips. Fe allwch chi sgwennu hefyd, y cyfeiriad yw, Mega, Bocs 4000, Caerdydd, XF 5, 2X tŷ. Tan tro nesa, da bo, a chofiwch, roedd gan Albert Einstein ymennydd mawr.